Frëndinnen a Frënn, et ass mer wierklech penibel gewiescht, dass Der esou laang musst waarden. A mir haten en technesche Problem, an Dir wäert elo gesinn, firwat et awer wichteg war, dass dat heite klappt. Op jidde Fall soen ech Iech wierklech vu ganzem Häerzen e grousse, grousse Merci fir Är zahlreich Präsenz haut de Moien. Dat hei ass schéin, dat ass eng schéi Plaz, et si schéi Leit. Schéin ze gesinn, dass Der deem Ganzen déi selwecht Wichtigkeet gitt wéi mir. Ech soen och de Vertrieder vu Politik e grousse Merci, der Press e grousse Merci. Merci, dass Der op dësem wichtigen Dag fir eis bei eis sidd. Well den éischte Mee ass ëmmer eisen Dag, deen ass ëmmer wichteg, dat ass ëmmer den Dag vun de Schaffenden, mee dëst Joer iergendswéi nach e bësse méi wichteg. An dëst Joer ass alles anescht, wann een esou wëll. En ass politesch wichteg, deen éischte Mee, an en ass, e fänkt och nach anescht un, den Discours vum éischte Mee. An dat ass de Grond, firwat mer elo laang gewaart hunn, well mer e klenge Videomessage vun engem Kolleg hunn, An ech hoffen elo, dass et da elo klappt. An da géif ech proposéieren, dass mer de Video spillen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dëst Joer huet den éischte Mee eng besonnesch Bedeitung. Zweeanenhalleft Joer si mir mat enger Regierungspolitik konfrontéiert, déi fir de Privatsecteur net nëmme keng Verbesserung mat sech bréngt, mee insgesamt alles a Fro stellt, fir dat mir eis als Gewerkschaftler agesat hunn a weider asetzen. Dofir ass dësen éischte Mee ëmsou méi wichteg, fir e kloert Signal ze ginn, datt mir eis dëst net wäerte gefale loossen an eis voll fir d'Intérêt vun de schaffende Leit asetzen. Dësen Asaz maachen den OGBL an LCGB gemeinsam am Kader vun eiser Unioun, well et ass d'Zesummenaarbecht, den Zesummenhalt, deen den 28 Juni d'lescht Joer dofir gesuergt huet, datt mir d'Regierung an hir inakzeptabel Politik gestoppt hunn. Et ass mir dofir och haut eng grouss Freed an eng besonnesch Éier, dëse Message un d'Kollege vum OGBL ze riichten. Ech wënschen eis. All haut en decidéierten éischte Mee mat engem stäerke Signal no baussen, Vive d'Solidaritéit, vive den éischte Mee, vive d'Unioun OGBL LCGB! Voilà, Dir verstitt, si hunn och zu Réimech am Zelt e Videomessage vu mir. An et wier elo wierklech ganz blöd gewiescht, wa bei eis de Video net geklappt hätt. Duerfir och op dëser Plaz an op dësem Wee e grousse Merci un dech, Patrick. E Merci un d'ganz Kolleege vum LCGB. A mir schécken och Iech alleguerten eis solidaresch, eis kämpferesch Gréiss. Zréck op Réimech op dësem esou wichtegen Dag fir eis zwou Gewerkschaften. E grousse Merci. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, leider ass et esou, dass et eis dëst Joer net esou wierklech no Feieren ass, an dat huet seng Grënn. Säit zwee an engem hallwe Joer, Kolleeginnen a Kolleegen, si mir mat där salariatsfeindlechster Regierung aus deene leschte Joerzingten konfrontéiert, déi kaum een Dag ausléist, fir sech un d'Rechter vun de schaffende Leit ze man an se z'attackéieren. Si hu versicht, eis Kollektivverträg futti ze schloen, an dat anstatt se opzewäerten. Si hunn eis Representativitéit, d'Gewerkschaften, ëmmer erëm a Fro gestallt. Si hunn eis eesäiteg eis Pensioune verschlechtert. Si hunn eis Sonndesaarbecht liberaliséiert. Si bréngen eist Gesondheetswiesen a Gefor. Si trëppelen déi 70.000 Mindestlounempfänger an hir Famille mat Féiss, Kolleeginnen a Kolleegen. Kuerz gesot, si wëllen un eis Loun, si wëllen un eis Sécurité sociale, si wëllen un eis Pensiounen, si wëllen un eis Liewenszäit. Si hunn hire Camp gewielt, Kolleeginnen a Kolleegen. Si sinn am Camp vum Grousskapital, vum Patronat, vun den Immobilienhaien. A mir stinn op där anerer Säit. Mir si, mir hunn och eise Camp gewielt. Eise Camp ass dee vun deene 25.000 Leit, Kolleeginnen a Kolleegen, déi d'lescht Joer op der Strooss waren. Eise Camp ass dee vun deenen, déi all Moien opstinn, fir hiert Brout schaffe ginn. Eise Camp ass dee vun deenen, déi Dag fir Dag de Räichtum vun dësem Land erwirtschaften. Eise Camp, dat si Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger, dat si Frontalieren a Residenten, dat si Männer a Fraen, Jonker a manner Jonker. A Kolleeginnen a Kolleegen, wann de Luc Frieden a seng Band gemengt hätten, si kéinten eis futti maachen, Hunn si lo grad de Contraire erreecht? Méi staark wéi jee sti mer haut hei. Net méi just. Mir stinn net méi just am Numm vun den awer 70.000 Membere vum OGBL hei, Mee am Numm vun 125.000 Memberen, d'Unioun vum OGBL a vum LCGB ass dat eenzegt Richtegt, wat kann passieren, déi eenzeg Äntwert op déi massiv Attacken. Just eng staark, eng kloer, eng gemeinsam, eng soudéiert Front kann dës Regierung stoppen, Kolleeginnen a Kolleegen. Well wann de Luc Frieden eppes fäerdeg bruet huet, dann ass et jo, datt eise Camp, de Camp vun de Schaffenden, sech net méi splécke léisst. Kee Minister, kee Patron kritt eis méi ausernee gedriwwen. All zesummen hu mir dat den 28 Juni d'lescht Joer ënner Beweis gestallt. Bei der gréisster Demonstratioun muss ee sech bedenken, säit 1982, Gemeinsam hu mer e massivt, e staarkt Zeechen um Stater Knuedler géint Schwaarz-Blo gesat, Kolleeginnen a Kolleegen. An et war ee Moment, e Moment, vun Erfolleg, e Moment vu Stäerkt, e Moment vu Solidaritéit, wou mir, de Camp vun de schaffende Leit, de Famillen, de Rentner, sech Gehéier verschaf hunn. E Camp, wou mer fäerdeg bruet hunn, deen Dag d'Regierung zréckzedrécken. Well deemools hu mir gesot, an dat war virun engem Joer, wou mer hei opgeruff hunn, D'Patten ewech vun eise Pensiounen! D'Patten ewech vun eise Kollektivverträg! D'Patten ewech vun eisem Manifestatiounsrecht! An dat ass eis gelongen! Mir hunn déi schlëmmsten Attacke konnten zrëckwieren. De Kampf vun der Unioun OGBL-LCGB, deen hält hei net op, Kolleeginnen a Kolleegen, dee geet eréischt un! Si haten elo probéiert, d'Thema vum Mindestloun an der Ouschtervakanz ze begruewen. Si hu gemengt, jo, d'Gewerkschaftler maache keng Iwwerstonnen. Si hu gehofft, d'Thema wier elo giess. Mee da kennen se eise Camp awer schlecht, well hei ass nach iwwerhaapt näischt giess, Kolleeginnen a Kolleegen. Iwwer 70.000 Fraen a Männer all Dag stinn op, si stinn um Fliissband, si stinn um Chantier, si sinn an der Keess, si botzen eis Schoulen, si botzen eis Büroen, si versuergen eis Kanner, si zerwéieren eise Büftek. Si suerge fir eis Sécherheet. Si maachen dat Land hei aus. Si halen dat Land hei um Lafenden. A wann hee mengt, wann iergendee mengt, mat Zuelespiller deene Leit kënnen ze erklären, datt si et net wäert sinn, fir e korrekte Loun fir hir Aarbecht ze kréien, hir haart Aarbecht, deen huet säi Camp gewielt, Kolleeginnen a Kolleegen, deen huet säi Camp gewielt, och wann e fréier emol eng Kéier an der Gewerkschaft war. An deen huet eis elo als Géigner. An en huet awer Alliéierte beim Patronat. Säit Méint jammert dat Patronat, datt d'Betriber elo an de Ruin gedriwwe ginn. Si gi futti, wann de Mindestloun muss erhéicht ginn. Dat selwecht Patronat, wat jo ëmmer jéimert bei all sozialem Fortschrëtt. Dat selwecht Patronat, wat scho gejéimert huet, wou de Mindestloun agefouert ginn ass. Et ass nach ni e Betrib futti gaangen, well e senge Leit huet missten e korrekte Loun bezuelen. An, Här Frieden, Här Spautz, Här Delles, Dir setzt deem Ganzen nach eng peinlech Kroun drop. Dir bréngt et da fäerdeg, dass Der dem Patronat déi normal Lounupassung, déi quasi automateschen Ajustement, nach zu engem Deel subventionéiert. Een Drëttel dovu gëtt vun eise Steiergelder bezuelt, Kolleeginnen a Kolleegen. Statt elo eng strukturell Verbesserung vum Mindestloun, déi esou noutwendeg wier, ze maachen, wëll dës Regierung, datt eise Staat dem Patronat extra Profitter bezilt. A lo soll ee sech nach froen, op wéi enger Säit se da stinn. An, Här Reckinger, de Loun, dat ass kee Käschtefaktor. Dat ass de Präis, de Präis vun der Aarbecht, dee minimale Präis, deen Dir Iech musst bezuelen, fir Iech iwwerhaapt déi Gewënner do erwirtschaft ze kréien. A wann e Mënsch 40 Stonne schafft, a wann e 40 Stonne vu sengem Liewen engem Patron gëtt, dann ass et e Minimum, den absolutte Minimum, dass deen e Mindestloun dovu kritt, vun deem en och ka liewen, Kolleeginnen a Kolleegen. A mir hunn et jo elo fäerdegbruet, dass hei am Land jidderee mëttlerweil erëm seet, de Mindestloun geet net duer fir ze iwwerliewen, et ass, et geet net duer fir iwwer d'Ronnen ze kommen. A mir hunn et jo och fäerdeg bruet, dat ass zwar scho schlëmm, dass mer iwwerhaapt mussen driwwer schwätzen, dass et e Konsens driwwer gëtt, dass ee muss vun sengem Loun kënne liewen. Mee dann ass awer ganz logesch, gell, wat een do misst maachen, dann ass d'Konsequenz vun deenen zwou Constaten, kann nëmmen eng sinn, Här Spautz, fällt Iech do eppes op? Et liicht jidderengem an, et gëtt just eng logesch Konsequenz, de Mindestloun muss erop, an zwar direkt, an zwar ëm 300 Euro an net manner. Et ass ganz logesch, wann ee seet, de Mindestloun geet net duer fir ze liewen an et muss ee vu sengem Loun kënne liewen, da muss de Mindestloun erop. Eent plus eent ass zwee, Här Spautz. Do kann d'IGSS nach esou vill Prozenter rechnen, wéi se wëllen. Déi schaffend Leit, déi wëlle keng Almosen. Si wëlle keng sozial Transferte fir kënnen iwwer d'Ronnen ze kommen. Si brauchen och elo keen Aarbechtsminister, deen hinnen den Index als eng Lounerhéijung wëllt verkafen. Eise Camp weess nämlech, wat eent plus eent gëtt. Haalt eis net fir domm. An d'Fro stellt sech, Hätt Der dat doten och gemeet, wann et, wann d'Mindestlounempfänger wahlberechtegt wären, wann d'Majoritéit vun hinnen hei e Wahlrecht zu Lëtzebuerg hätt? An dobäi hat de Luc Frieden ganz am Ufank vu sengem Mandat de Kampf géint d'Aarmut An erënnert Iech, de Kampf, virun allem de Kampf géint d'Kanneraarmut, zu senger grousser Prioritéit deklaréiert. Mee wann een awer eesäiteg decidéiert, zéngdausende Familljen, déi wierklech drop ugewise wieren, de Mindestloun net z'erhéijen, da soll een eis och net virgaukelen, Kanneraarmut géif engem eppes ausmaachen. Well Kanneraarmut ass net einfach eng Fatalitéit, et ass e Resultat vu politesche Choixen, Kolleeginnen a Kolleegen. A wann d'Regierung an d'Patronat elo unisono jo dauernd behaapten, et ass jo net de Mindestloun de Problem, et ass de Logement de Problem, mee da soe mer hinnen, Mee da maacht dach eppes, maacht dach do eppes, well elo maacht der weder um Mindestloun nach um Logement eppes. A säit iwwer 20 Joer, bon, Dir wësst dat all, ass dat Thema vun der Logementskris näischt anescht wéi Staatsversoen. A regelméissegen Ofstänn da kréie mer sougenannte Mesurëpäktoe presentéiert, déi am Endeffekt ëmmer erëm just Steierkaddoe fir Spekulanten op Bauland a Wunnenge sinn. Steierkaddoen, déi eis alleguer, d'Allgemengheet, deier ze kaschte kommen. déi eis Staatsfinanze belaaschten an déi de Problem just nach verschäerfen. An och hei huet dës Regierung hire Camp gewielt, dee vun de Spekulanten, dee vun den Immobilienhaien, dee vun all deenen, déi den Hals ni voll genuch kënne kréien. A fir dee Logementsproblem do ze bekämpfen, muss een d'Kand mol beim Numm nennen. Deen Desaster, mat deem mer hei zu Lëtzebuerg ze dinn hunn, ass drop zréckzeféieren, dass Wunnen net als e Grondrecht gëllt. Mee d'Gëld als en Invest, e Mëttel fir Geld ze maachen, mam Buedem a mat den Immobilien. Wann een dogéint wéilt ukommen, da muss een dem private Marché, da muss een de Spekulanten am wouerste Sënn vum Wuert de Buedem entzéien, soss geet et net anescht op. Kolleeginnen a Kolleegen, mir brauchen endlech e richtege Loyersdeckel, Mir brauche massiven öffentleche Wunnengsbau fir öffentlech Mietwunnengen. Mir brauche staark Mesurë géint d'Spekulatioun. Zënter méi wéi zéng Jore fuerdere mir elo eng effikass an eng progressiv Steier géint d'Zréckhale vu Bauland, géint de Leerstand vu Wunnraum. Zënter méi wéi zéng Joer fuerdere mer eng progressiv Steier Géint dat iwwerzunent Horten vun Immobiliëbesëtz. Näischt vun all deem ass passéiert. A mir brauchen och ëffentlech Ënnerstëtzung fir aner Forme vu Wunnen, wéi déi sougenannte Wunnkooperativen. A wann de Premierminister elo méintlaang behaapt, mir hu keng Kris, da ass alles an der Rei, an esouguer de Culot huet ze behaapten, d'Logementskris ass behuewen, mee da muss ee sech wierklech froen, Wou lieft een? A wénger Welt lieft een? Mir hunn och hei eise Camp gewielt, gell? Et ass dee vun deenen zéngdausende Leit, Résidents a Frontaliers, déi einfach keng Wunneng fannen, déi keen Dach iwwert dem Kapp hei zu Lëtzebuerg fannen, déi kee Prêt kréien op enger Bank, deen héich genuch ass fir déi verréckte Logementspräisser. Et ass de Camp vun deenen, déi alleguerten hiert Liewe laang hiert haart erschafftent Geld den Immobilienhaie weider an den Hals musse stiechen. Et ass de Camp vun all deene Jonken, déi sech hei zu Lëtzebuerg näischt méi kënne leeschten, déi mussen an iwwer d'Grenze verdrängt ginn. Et ass de Camp vun all deenen, fir déi de schéine Lëtzebuerger Modell net méi opgaangen ass. Jo, Kolleeginnen a Kolleegen, mir stiechen an enger Kris, an dat net eréischt säit gëschter an och net eréischt zënter den USA hirem vëlkerrechtswiddregen Ugrëff op den Iran. Et muss een awer op engem éischte Mee e Wuert driwwer verléieren, Mir alleguerte si schockéiert, wa mer kucken, wat an der Welt passéiert. Déi Situatioun setzt eis all Dag zou. All Dag gëtt d'Vëlkerrecht mat Féiss getrëppelt. Wäerter wéi Demokratie, ewéi Rechtsstaatlechkeet schéngen um Réckmarsch ze sinn. Den Autoritarismus, d'extrem Droite gräife wëll ëm sech. An ëmmer erëm, Kolleeginnen a Kolleegen, si mir et, sinn et déi schaffend Leit op der Welt, deenen hir Existenzen an hir Rechter als alleréischt bedrot sinn. Iwwerall op der Welt kämpfen eis Kolleeginnen a Kolleege vun de Gewerkschaften géint autoritär Regimer, géint rechtsextrem Regimer, géint Austeritéit, géint Sozialofbau. A mir wëssen och alleguer, wou déi Oprüstungsspiral hei hiféiert, zu méi Krich, zu méi Austeritéit, zu méi Sozialofbau. An duerch dee rezente Krich am Noen Osten riskéiere mer jo dann och elo nach an eng Liewensmëttel an eng Energiekris ze rutschen. An och an deem internationale Kontext huet eis Regierung hire Camp gewielt, dee vun de Matleefer. Dee vun de Jo-Soer, dee vun deenen alleguer, deenen de politesche Courage feelt, sech kloer ze positionéieren. A si verstoppe sech och hannert der EU, wann et ëm den Entreprisen hir Responsabilitéit am Beräich Mënscherechter, Klima an Ëmwelt geet. Dat ass eng Katastroph, wat op europäeschem Plang leeft. An de leschte Méint sinn Nohaltegkeet, Mënscherechter, Klimaschutz, Ëmweltschutz géint d'Kompetitivitéit ausgespillt ginn, an dat da besonnesch a Konzerner, déi Milliarde vun Dividenden ausbezuelt hunn, an dat och hei zu Lëtzebuerg. Dat ass inakzeptabel, Kolleeginnen a Kolleegen! Jo, mir musse leider feststellen, déi Insel vum Gléck, wou Lëtzebuerg eemol war, Déi ass et scho laang net méi. Dat Verspriechen, datt et all Generatioun besser geet wéi déier virdrun, gëllt net méi. Sou vill Verspriechen hu mer gemeet kritt, d'Versprieche vu méi Netto vum Brutto, d'Versprieche vun dës Regierung wierkt, D'Versprieche vun Mir bekämpfen d'Aarmut, alles eidel Versprieche bliwwen. Chômagezuelen sinn op engem historeschen Héich. D'Staatsfinanze si sou schlecht wéi scho laang net méi. D'Croissance bleift nach ëmmer aus. An da kréie mer d'Verspriechen 2026, dat gëtt d'Joer vun der Kompetitivitéit. Kolleeginnen a Kolleegen, et ass esou, datt an esou haarden Zäiten, wéi mer se erliewen, Wou een eng Regierung an säin Staatsminister kann dru moossen, wéi se e Land da féieren. Well grad an esou Krisenzäiten huet de Lëtzebuerger Modell sech bewäert. En ass jo grad an esou enger Krisenzäit entstanen. En ass entstanen aus enger Stolkris, déi ausgeléist gouf duerch eng duerch eng Pëtrolskris, eng Pëtrolskris, déi ausgeléist gouf duerch d'Tensiounen am Mëttleren Osten. Et si Krise wéi déi doten, an deenen sech décidéiert, wéi d'Land an Zukunft ausgesäit. Et ass do, wou déi grouss Décisiounen getraff ginn. An do brauch ee keng technokratesch Verwaltung, Kolleeginnen a Kolleegen, do brauch ee politesch Wäitsiicht. Dat ass dat, wat elo gefuerdert ass. An natierlech brauche mer elo séier Mesurë fir d'Stéit z'ënnerstëtzen. An natierlech musse mer déi Energiekris do offiederen. Mee hei geet et ëm vill méi. Wat elo passéiert an där Tripartite, dat muss vill méi wäit goen. Well jo, mir hunn déi Tripartite als éischt gefuerdert. A selbstverständlech gi mer dohin. Well de Premierminister, dee wollt se op kee Fall, dat hu mer matkritt. Fir hien gëtt et nämlech nëmmen eng Tripartite, wann zwou Indextranchen an engem Joer falen. Dat ass da seng perséinlech Kris. Mee eng Kris hu mir, trotz deene steigende Beneficer, trotz deenen Tonne Steierkaddoe fir d'Betriber noch und nöcher, trotz der ongehemmter Profitgier si mir voll an enger Kris, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir sinn an enger sozialer Kris, mir sinn an enger Lounkris, mir sinn an enger Kafkraaft-Kris, mir sinn an enger Logementskris, mir sinn an enger Aarbechtsplazenonsécherheetskris. Mir hu viru Kuerzem ënnert dëser Regierung de gréisste Sozialplang ever erlieft. Obwuel Amazon Milliarde Profitter mécht a keng Steieren zu Lëtzebuerg bezilt. A wann de Chômage explodéiert, dann ass et sécher net, well de Mindestloun an d'Lut geet oder well den Index erfält. Dann ass et, well d'grousst Kapital den Hals net voll genuch konnt kréien an elo mat Hëllef vun der KI Dausenden an Dausende vun Aarbechtsplaze wëll ofseeën. Si loossen eis elo nach de Statec monter virrechnen. Dat hu mer all gesinn, datt 90 Prozent vun eisen Aarbechtsplaze wäerten impaktéiert si vun der KI. Souguer 14 Prozent wäerte carrément ganz ewechfalen. A wat mécht elo d'Regierung? Näischt! Näischt! Si hunn e KI-Deeg aberuff, an dat nëmmen op eisen Drock hin. Dee war puer fir d'Galerie. Elo gëtt nach eng Etüd an Oprag ginn, an d'UEL seet, mat KI hu mir näischt ze dinn. Dat ass et elo, well se et war mat der KI. Sollt et dann, Kolleeginnen a Kolleegen, éierlech, zu enger grousser Wirtschaftskris kommen, sollte mir elo an eng verdéifte Kris kommen, hu mir hei dat néidegt Vertrauen an déi Regierung? Kënne mir där doter Regierung vertrauen, dass se dann dat Schëff duerch dat stiermescht Gewässer hei bréngt? Kolleeginnen a Kolleegen, mir ginn an déi Tripartite. Mir gi weder an d'Tripartite, fir den Index ze manipuléieren, dat muss gesot ginn, nach gi mer an déi Tripartite fir Gepléischters. Dat hei muss eng Tripartite mat Wäitbléck ginn. Et muss eng ginn, déi richtungsweisend ass. Et muss eng ginn, wou eppes passéiert, wou mer e politesche Kurswiessel wäerten hunn. Et muss eng ginn, wou mer eis fir d'Zukunft wäerten opstellen. Well mir wëssen dat hei, eis ass ni eppes geschenkt ginn an der Geschicht. Et ass ni eppes vum Himmel gefall. Duerfir gëschter wéi haut a wéi moar, et ass un eis, Leit, d'Zukunft ze gestalten, Lëtzebuerg prett ze maache fir moar, eis d'Fro ze stellen, wat fir e Land wëlle mer dann? Wat fir e Land wëlle mer eise Kanner hannerloossen? Ma mir wëllen e Land, an deem et sech lount ze liewen an ze schaffen, eent mat gudden Aarbechtsplazen, sécheren Aarbechtsplazen, Eent mat korrekte Léin, vun deenen ee ka liewen. Eent och mat staarke Betriber, déi gutt Aarbechtsbedingungen hunn, déi Aarbechtsplazen och erhalen, déi d'Leit eescht huelen, hir Vertriedung, d'Gewerkschaften eescht huelen a respektéieren. E Land mat Aarbechtszäiten, wou d'Leit net futti ginn, déi d'Leit net krank man. E Land, wou jidderee sech en Dag iwwert dem Kapp ka leeschten. Eent mat staarken ëffentlechen Déngschtleeschtungen. Eent mat enger gudder Gesondheetsversuergung, eent mat gudde Renten, eent mat engem gerechte Steiersystem, wann ech gelift, wou och déi mat de breede Stëllere mussen dozou bäidroen, Mir brauchen en demokratescht Land, e Land, wou mer eist Wuert matzeschwätzen hunn, wou op eis gehéiert gëtt, net nëmme wa mer manifestéieren op der Strooss, wou mer matzeschwätzen hunn op der Aarbechtsplaz, wou mer matzeschwätzen hu beim Wunnen, wou mer matzeschwätzen hunn an der Politik, e Land wat och Virreider gëtt an der sozial gerechter Transitioun. Kolleeginnen a Kolleegen, Lëtzebuerg brauch elo grad déi do Visioun. Mir brauchen elo en New Deal fir Lëtzebuerg. A jo, dat wäert eppes kaschten. A mir brauchen Investitiounen fir d'Zukunft. An d'Scholdegrenz, dat wësst Der all, vun deenen 30 Prozent war fir eis ni eng helleg Kou a wäert et och elo net sinn. Mee eppes soll gesot ginn, Mir hei alleguer wäerten eis net als Alibi benotze loosse, wäerten eis net als Alibi benotze loosse fir elo weider Kaddoen un d'Multinationale mat der Géisskan ze maachen, fir elo weider Milliarden an Oprüstung ze stiechen. All Euro, deen elo investéiert wäert ginn, dee geet an d'Zukunft vun dësem Land. All Euro geet an deen New Deal fir Lëtzebuerg. Mir brauchen elo e Mesurëpak, e Pak, dee Lëtzebuerg fit fir moar mécht, e Pak, deen eis Aarbechtsplazen ofséchert, neier schaaft, een, dee fir gutt a korrekt bezuelten Aarbecht suergt, een, deen eis alleguer prett mécht fir d'Defien, déi virun der Dier stinn, ee fir dat Land, an deem et sech lount ze liewen an ze schaffen. A Kolleeginnen a Kolleegen, fir gutt a sécher Aarbechtsplazen, do brauche mer halt e modernt Aarbechtsrecht, Dat gehéiert dozou, eent wat de Salarié schützt. An duerfir brauche mer elo direkt, an et ass eigentlech schonn vill ze spéit, en Aktiounsplang fir méi Kollektivverträg hei am Land, Kolleeginnen a Kollegen. Et ass scho wierklech schappeg, an dass mir eent vun deene wéinege Länner an Europa sinn, déi nach ëmmer näischt mat der Direktiv gemat hunn. Mir brauche méi sektoriell Kollektivverträg. Mir brauchen eng Obligatioun am Gesetz, fir sektoriell Kollektivverträg ze verhandelen. All Marché public, all öffentlech Subventioun muss un d'Existenz vun engem Kollektivvertrag gebonne ginn. Stat a Gemenge mussen och ophalen, als Sponsor vum Sozialdumping do mat ze agéieren. Well Betriber, déi hire Leit gutt Loun an Aarbechtsbedingunge garantéieren, déi sollen och kënnen an de Genoss vun den öffentlechen Hëllefe kommen. Well, Kolleeginnen a Kolleegen, mir brauchen elo eng Opwäertsspiral. Et muss herno um Enn zum gudden Toun gehéieren, e Kollektivvertrag ze hunn hei am Land, Kolleeginnen a Kolleegen. An da gehéiert zu enger gudder a sécher Aarblechtsplaz och, dass et eng ass, wou ech net andauernd muss fäerten, dass se moar net méi do ass. Och hei brauche mer Reformen am Aarbechtsrecht, déi d'Leit schützen, déi d'Salariéë schützen. An ier mer elo massiv Aarbechtsplazen ofbauen, muss mol fir d'éischt dofir gesuergt ginn, dass se erhale bleiwen. A mir wëllen déi Aarbechtsplazen erhalen an dem Betrib, an engem Secteur, an dem Land. An dofir brauche mer Reformen um Gesetz. Mir brauchen eng Reform vum Plan de maintien d'emplois-Gesetz. Mir brauchen eng Reform vum Sozialplangesetz. Mir brauchen eng Reform vum Faillitte-Gesetz. An an dësen Zäiten, grad am Hibleck och op déi grouss Transformatiounen, déi eis Generatioun hei erlieft, op dee Wandel, dee mer matmaachen, do musse mir eis déi néideg Instrumenter ginn, och am Gesetz. A jo, dat bedeit och, dass mer iwwert en neie Modèle division anti-crise, eng nei dac, nodenken. Mir mussen dofir suergen, dass d'Aarbechtsplazen erhale bleiwen, Kolleginnen a Kollegen. Gutt a sécher Aarbechtsplazen, déi sinn eben och korrekt bezuelt. Jo, et gehéiert dozou. An dat bedeit staark Kollektivverträg. An dat bedeit och e gudde Mëndestloun. An an engem Land, wou et sech lount ze liewen an ze schaffen, do muss et iergendwou normal sinn, datt d'Betriber et sech kënne leeschten, hire Loun auszebezuelen. An et muss och normal sinn, datt ee vun hirem, sengem Loun ka liewen. A gutt a sécher Aarbechtsplaze kritt een natierlech nëmme mat gudden a séchere Betriber. Well mir wëllen dat och emol enke an enger éischt méi ried gesot hunn, Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn net hei per se de Feind vun de Betriber, well ouni eis ginn et nämlech keng Betriber. Mir wëllen awer Betriber, déi hei zu Lëtzebuerg investéieren an net Dividenden un d'Aktionären an der Welt erausschécken. déi hei zu Lëtzebuerg Steiere bezuelen, déi sech un eise Lëtzebuerger Modell halen, déi eis Gepflogenheete respektéieren, an deenen déi schaffend Leit och hiert Wuert matzeschwätzen hunn. Mir wëllen Ënnerstëtzung fir genee déi dote Betriber. A well et eis ouni eis keng Betriber gëtt, a well oft déi schaffend Leit hire Betrib besser kenne wéi iergend en Aktionär, Do wëlle mir och kënnen déi Betriber matgestalten an duerfir brauche mer méi Matbestëmmung. Mir brauche méi Rechter a méi Stonne fir d'Personaldelegéierte, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir brauche méi Matbestëmmung am Betrib a Co-Décisioun an allen Entreprisen. Mir brauchen eng Stärkung vun den national representative Gewerkschaften an net eng Schwächung. A mir fuerderen och eng wierklech Codecisioun op sektoriellem an op nationalem Plang, och an dem berühmtene Comité permanent du travail et de l'emploi, well oft genuch si mer elo geruff gi fir de consulter puis décider, oft genuch hu mer elo vum Här Reckinger a sengem Patronatskollegen erkläert kritt, jo, 't ass jo keng Codecisioun, ma dach! Ma dach, well wann een de Lëtzebuerger Modell eescht hëlt, wann ee, wann de Modell engem eppes wäert ass, da muss een och dat eescht huelen, bei alle wichtegen Entscheedungen, déi eis alleguer betreffen, da muss et eng reell Verhandlung ginn, eng sozial Verhandlung mat engem Resultat. An dat ass déi richteg Codécisioun. A schlussendlech, Kolleeginnen a Kolleegen, bedeit gutt a sécher Aarbechtsplazen och Aarbechtszäiten, déi een eben net krank maachen. Mir wëlle manner Stonne schaffen aplaz méi. Jo, den éischte Mee ass entstanen aus dem Kampf fir den Aacht-Stonnen-Dag, wéi Der wësst. Eng Grondfuerderung deemools vun der Aarbechterbeweegung war et, aacht Stonne schaffen, aacht Stonne Fräizäit, aacht Stonne Rou. Ma ween huet dat dann nach? Do si mer jo scho laang net méi. Dat ass jo guer net méi d'Realitéit, de Géigendeel ass Realitéit. Déi lescht Aarbechtszäitverkierzung hate mer 1975. Esou laang ass et hier. An an der Tëschenzäit verbrénge mer alleguerten méi Zäit am Stau fir um Wee op d'Aarbecht. Mir, den Drock op der Aarbecht an d'Intensitéit vun der Aarbecht hëlt dauernd zou. A wa mer doheem sinn, beschäftege mer eis nach ëmmer mat der Aarbecht a bleiwen dauernd connectéiert zu der Aarbecht. Dat grousst Versprieche vum dem technologesche Fortschrëtt, dass mer iergendswann musse manner schafen, wou ass et hin? Wat ass dann do geschitt? D'Profitter ginn erop, den Drock gëtt nach ëmmer méi héich. De Luc Frieden an Här Reckinger, déi wëllen eis nach méi an nach méi laang schaffe loosse, Kolleeginnen a Kolleegen. Si dreemen vum 24 Siwen disponibel, total flexibel Salariéë, dee kënnt wann e rufft, deen heem geet wann e se net brauchen, deen awer och nach soll dankbar sinn fir iwwerhaapt dierfen ze schaffen, an dat nennen si da modern, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir sinn d'lescht Joer opgestan, mir hunn eis gewiert, mir hunn eis gewiert, datt se eis Liewensaarbechtszäit verlängeren. An haut sti mer op fir eng Aarbechtszäitverkierzung. Mir brauchen elo direkt déi sechst Congéswoch fir jiddereen. Eng Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich. Mir brauche méi Pausen aplaz manner. Mir brauche méi Zäit fir eid Privat an eist Familljeliewen aplaz manner. A mir brauche manner Zäit op der Aarbecht an am Stau. Sou gesäit eng Gesellschaft aus, an där mir wëlle liewen a schaffen. A mir si bereet, dofir ze kämpfen, Kolleeginnen a Kolleegen. Dës Regierung huet eis an deene leschten zweeanhalwt Joer gewisen, dass se eis nëmmen héiert, wa mer op der Strooss sinn. Mir hunn an deene leschten zweeanhalwem Joer vill misste mobiliséieren. Mir haten eng historesch national Manifestatioun. Déi nächst Astounen sti virun der Dier. Mee eppes kënne mer Iech verspriechen, Wann et ëm eis Gesondheetsversuergung geet, wann et ëm eis aller, allerwichtegst geet vun eis alleguer, do wäerte mir keng Grenze kenne gell. Do si mir bereet, bis zum Äussersten ze goen. Et stellt sech jo ëmmer méi eraus, dass net nëmmen d'Patronat Versprieche gemeet kritt huet vun der Regierung an d'Immobilienhaien, mee och déi liberal Dokteren. Och hei huet d'Regierung manifestement hire Camp gewielt a gemeinsam mat dem radikalste Fligel vun der Dokterschaft hu si vun der Privatiséierung vun eiser Gesondheetsversuergung gedreemt. Si hunn dovunner gedreemt, sech d'Täsche voll ze stoppe mat eiser Gesondheetsversuergung. Si hunn dovunner gedreemt, eisen ëffentleche solidaresche Santésystem futti ze schloen. Si wollten an si wëllen eng Zweiklasse-Medezin. an déi an déi si sech et kënne leeschten, gutt versuergt ginn a fir all déi aner vläit Grimmelen iwwreg bleiwen. Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn an deem anere Camp, mir sinn an deem vun der breeder Mass vun de Leit, déi sech gemeinsam a solidaresch asetzen an d'Keesen abezuelen, fir kënne fir déi do ze sinn, deenen et ebe manner gutt geet. Et ass dee Camp vun de Patienten, déi op eng gutt Gesondheetsversuergung ugewise sinn. Et ass och dee vun deem Personal aus dem Secteur, fir däi eng Privatiséierung eng radikal a massiv Verschlechterung vun hire Liewens an Aarbechtskonditioune géif bedeiten. An, Kolleeginnen a Kolleegen, erlaabt mer, ech wëll an ech muss hei kloer sinn op deem Thema, Sollt dat doten effektiv d'Regierungspolitik sinn, da wäerten all d'Dämm hei am Land briechen, da wäerten d'Unioun, da wäerten d'Unioun vun OGBL an LCGB, eng Informatiouns an eng Mobiliséierungscampagne hei am Land maachen, an der ganzer Groussregioun maachen, wéi et se nach ni ginn ass, wéi mer se bis elo nach net kannt hunn. An um Enn vun dëser Campagne, an de Generalstreik net ze verhënnere, Kolleeginnen a Kolleegen, Eis Sécurité sociale, eis Gesondheetsversuergung, déi ass eis dat wäert. Mir hunn ee vun deene beschten, öffentlechen, stäerkste Gesondheetssystemer vun der Welt. An dee verteidege mer mat allem, wat mer hunn. An do geet keen drun, Kolleeginnen a Kolleegen. An datselwecht gëllt eigentlech och fir eis Renten. Mee mir hu scho sou vill driwwer geschwat. datt een net méi wëll, well mir hunn alles gesot, alles ass gesot, 25.000 Leit hunn et gesot, Patten ewech vun eise Pensiounen! Dat gëllt fir dës Regierung an och fir all zukünfteg Regierungen. Mir wëllen dat Land, an deem et sech lount ze liewen an ze schaffen, eent mat staarke Betriber, eent mat gudden a sécheren Aarbechtsplazen, mat korrekte Léin, mat gudden Aarbechtsbedingungen, mat staarke Sozialversécherungen, mat gudden ëffentlecher Déngschter, gudde Schoulen, gudde Spideeler, mat engem staarke Sozialstaat, e Land, wat déi ekologesch Transitioun grouss schreift, e Land, wat de Logement zu senger Prioritéit mécht, e Land, wat an d'Zukunft investéiert. An duerfir brauche mer och staark Staatsfinanzen. Kolleeginnen a Kolleegen, a mir brauchen dann e Steiersystem, deen d'Geld dohinner siche geet, wou et ass. An do gëtt et Plazen. An do geet et dann net duer, e bësse vu lénks no riets ze réckele, gell? Et geet och net duer, vun engem Barème an deen aneren. Dat ass dann net eng Steierreform, well do mussen déi grondsätzlech Froe gestallt ginn. An déi ginn net gestallt am Moment. An déi grondsätzlechst Fro vun alleguer, Ass jo wuel déi, Wéi kann et da sinn, datt hei Revenuen um Kapital sou vill mol manner besteiert ginn, wéi déi vun der Aarbecht? Wéi ass dat da méiglech? Wéi kann et sinn, datt Leit, déi all Dag opstinn a fir hire Loun schaffe ginn, proportional sou vill méi Steiere bezuelen, wéi Leit, déi hiert Geld placéieren a just vun Dividenden a Loyere liewen? Wéi kann et sinn, wéi kann et sinn, datt d'Betribsbesteierung an deene säiten noncher Jore sech bal halbéiert huet? mat dëser Regierung zweemol erofgesat gëtt, während d'Steierlaascht vun eis alleguer, vun de Menagë riit, eropgaangen ass. Wéi kann et och sinn, dass kleng lokal Entreprisen hei méi Steiere bezuelen wéi Amazon, Google a Co. Wéi kann dat sinn? Wéi kann et sinn, dass déi Normalstierflech proportional alleguer méi Steiere bezuelen wéi déi mat de ganz décke Paien? Et soll keen eis ziele kommen, herno Rimm muss mi enk geschnallt ginn, si keng Sue méi do. Dach si sinn do. Et muss een se op déi richteg Plaze siche goen. An dann däerf een dat och Steierreform nennen. Kolleeginnen a Kolleegen, zum Schluss eng lescht Warnung un d'Regierung. Si hat vun Ufank un hire Camp gewielt. De Luc Frieden hat gemengt, mir géife midd ginn. Hee, do huet en sech gewalteg getäuscht. Mir si sou waakreg wéi nach ni. Mir si sou prett wéi nach ni. Mir hunn all Dag Gewerkschaftsaktiounen. Si stinn op eiser Dagesuerdnung. Si hunn dat esou gewielt. Et si scho ganz vill Aktioune geplangt fir de Mount Mee an doriwwer eraus. Méi klenger, grousser, vun alle Formen, op alle Plazen, op den Autobunnen, an de Betriber, op den, op der Strooss. All Dag, all Woch, all Mount si mir am Asaz. Eng ganz Aktiounscampagne ass geplangt. An den zwielefte Mee, kënnt der iech alleguerten opschreiwen, do wäerte mir der Regierung weisen, dass d'Thema Mindestloun net ginn ass, net giess ass op eisem grousse Meeting. Schreift iech deen Datum op, dat ass déi éischt Aktioun, wou mer eis alleguerten erëm wäerten zesumme weisen. An dono kommen der vill no, ganz, ganz vill. An déi ganz Campagne, Déi wäert esou laang daueren, wéi et néideg ass. Mir gi esou laang an esou oft op d'Strooss, wéi néideg. An déi Campagne, déi dauert bis Oktober 2028, Kolleegen a Kolleegen. Dorop, dorops kënnt Der zielen. Mir zielen op jiddereen eenzele vun Iech. Als Unioun, OGBL an LCGB, si mer haut esou grouss wéi nach ni, esou staark wéi nach ni, esou prett wéi nach ni, zesumme mat eisen iwwer 125.000 Memberen, zesumme mat alle Schaffenden an hire Familljen, schreiwe mir elo Geschicht, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir maachen dat Land erëm zu engem, wou et sech lount, dran ze liewen an ze schaffen. Mir kämpfe fir eng besser Zukunft. Vive d'Unioun vun OGBL an LCGB, vive den éischte Mee! E grousse Merci un iech alleguer.